Salam dostlar men Mähri kanalyma ýene-de hoş geldiňiz. Meniň bu günki temam şeýleräk zat hakynda gürleşesim gelýär. Amerika geleniňizde siz nämeler etmeli? Ýagny bir daşary ýurda geleniňizde ilki başda edilýän bir zatlar bar-da. Onsoň şony nädip, koroçi näme etmeli-da? Sebäbi Bir täze ýurda barýaňyz, täze ýere barýaňyz, birhili kän habaryňyz ýok, esasan hem Amerika ýaly ýerlerde. Onsoň, elbetde, siziň daş-töwerekdäki adamlaryňyzam size aýdar, ony ediň, muny ediň, zat diýip. Ýöne menem şo bir spisokdan geçesim geldi, ştoby siz bileriňiz ýaly-da, näme edip, näme goýmalydygyny. Tak, birinjilik bilen, siz ka by gelen, gelersiňiz-de, ýerleşersiňiz, zat edersiňiz, siziň öňüňizden çykar tam tanyşyňyz ýa ýeneňiz. Umumy, siz geleňsoň birinjilik bilen bir etjek zadyňyz indi ertesi gün, biri gün bilemok, kollejiňize gidip, şo ýerde registrasiýa edersiňiz. To ýest kolleja gidip siz habar beriň, ine men-ä Amerikadan geldim, osoň ine men-ä okuwa gatnajak zat diýip şeýdip habar beriň. Sebäbi siz o zat Amerika girýäňiz welin migrasiýadan geçýäňiz-de bärde Amerikanyň migrasiýasyndan, onsoň olar, Neme, soň uje kollej zatlaryny da neme habarlaşybilýärler, ýa-da kollej olara habar bermeli bolýar, ine plan okuwçymyz geldi diýip. Oho, o soň eger siz kolleje wagtynda registrasiýa etmeseňiz, geleniňizi habar bermeseňiz, onda kak by immigrasiýa eýýäm siz kak biraz nil nelegal ýaly bolup görünýäňizde immigrasiýanyň ýüzünde, şonuň üçin, gözüniň öňünde, şonuň üçin siz regist baryp registrasiýa edip gelenligiňizi, zadyňyz barada aýdyň, ştob şolaň habary bolar ýaly. Onsoň tak ikinji etmeli zadyňyzam banka barýaňyzda bankowskiý şot açyň özüňize. Sebäbi bankowskiý şot açmasaňyz bärde bara durmuşyňyz biraz kynrak bolar. Nemeda köp zatlar bankowskiý şotda edilýär bärde internatdan zat satyn aljak bolsaňam, onsoň aýdaly aýlyk aýlyk zat aljak bolsaňam käbir ýerde aýlyklary kak bu indi obyçny legalnyý ýerlerde işleseňiz aýlygyňyz göni primoý siziň bankowskiý şodyňyza gitýär. Eliňize çek zat bermekleri mümkin elbetde ýada pulam berip bilerler, ýöne vosnanom bankowskiý şot o bir gowy zat, osoňam siz daže nu indi ladna neofitsialnyrak ýerde işleseňizem syrawno siz aýlygyňyzy toplaýan puluňyzy neme ýassyňa şanda saklamaýarsyňyza şeýlemi, sebäbi siz ba öýde başga bir adamlar ile kesekiler ile ýaşarsyňyz, komnatdaşlar ýeneler, onsoň şoň üçin puluňyzy kak by hiç kim almaz ýaly, hiç kim ogurlamaz ýaly, şony bankowskiý şýotda saklasaňyz özüňiz üçin gowy bolar. Bank şýodam näme, o zat edäýmeli, student bolsaňam, turist bolsaňam açyp bolýar bärde. Bar etmeli zadyňyz, neme, pasportyňyzy äkitýäňiz, biram, näme, kollejden hatyňyzy äkitýäňiz, meselem, student bolsaňyz-a. A turist bolsaňyz bolsa, o zat, adyňyzy, meselem, elektriçestwa ýa-da suw üçin tölege ýazdyrýaňyz, şo ýaşaýan jaýyňyzda. Onsoň siziň adyňyza neme gelýärda şot gelýär welin ana şol şody neme kopiýasyny banka pasportyňyzda äkidip bilýäňiz onsoň olar size bankuskiý şot açýar wot potom neme şu ýaşajak şäheriňizi öwreniň indiki etmeli zadyňyz olam eger nýu ýork ýaly ýer bolsa meselem siz neme metrosyny zadyny öwrenersiňizda awtobus sistemasyny metro sistemasyny onsoň nýu ýorkda bir gowy zady Siz metrodaky oturan şol bilet satýançylar bar a neme bir bilet satyp oturan budkada ana şondan metronyň umumy neme New Yorkyň kak by mut kartasyny sorap bilýäňiz olar size murt mut karta berýär eliňize uly karta o ýerde metronyň liniýalary hem görünýä a köplenç awtobusyňkam görünýä öýtýän ýa ne uwerena karoçe şon ýaly ýöne umumy New York görünýä daa soň Elbetde häzir ände hiç kim on ýaly fiziçeskiý kartadam ulananok, Google Maps ulanylaý ýa bolsaň sizem Google Mapsam elbetde ulanyp bilersiňiz, to ýest Google karta. Wot, a tak eger neme birazrak köne pikirli bolsaňyz men ýalyrak fiziçeskiý karta halaýan bolsaňyz onda fiziçeskiý kartanam besplatnaý metrodaky oturan budkalardan metrodaky budkada oturan adamlardan alyp bilersiňiz. Tak, indiki etmeli zadyňyz elbetde iş tapjak boluň. Sebäbi düşünýän, ilkibaşda iş tapmak kynrak bolýar, zat bolýar, tam dokumentasiýa eýle-beýle zatdan geçmeli, käwagtlar tanşyň üsti bile geçmeli, käwagt lebrak iş tapmaly bolýar. Iň karoçi özüňiz düşünýäňiz-dä, men köp zat barada gürläp oturmaýyn, ýöne Amerikada iş tapmasaňyz aç galarsyňyz. Bärde iş tapmasaňyz öýsüz galarsyňyz, bizdomly bolarsyňyz, aç galarsyňyz. Sebäbi eliňizdäki pul Bir hili uçup gitýä laý bir ýerde duranok şo pul bara we göräýmä bir gazandym diýýän welin ýöne neme to ýest indi elimde pylançam bar diýýän welin şol bir aýyň içinde ýa uçup gitýä şonuň üçin size iş tapmak gaty bir wajyp bolar ýa wam sowetui iş tapjak boluň hatýa by wremenni iş da potom indiki etmeli zadyňyz network with people to ýest networking etmegem näme her hili adamlar bilen tanyşyp dostlaşyp şolary neme şolar nu koroçi tanyş bilişiňi köpeltmek da tanyş bilişiňi köpeltseň özüňize özüňize gowy bolar birinjiden a belki diliňize köp kömek eder eger öz ýurduňyzdan adam tapmasaňyz tam başga ýurtlardan tapsaňyz belki iňlisçe zat gürleşip diliňizi ösdürersiňiz ikinjidenem tanşyňyz kän bolsa iş zat tapmak iş zat üýtgetmegem ýada jaý tapmak zat etmek aňsat bolýa. Sebäbi näçe tanyşyň köp bolsa şondan soralýaňda eý pylanytam men jaý gözleýän bolyň gowja jaýy bar bolsa habar bersene zat diýip otaň olam belki tanyşyndan sorar ýada iş barada sorar belki tanyşyndan belki onuň Amerikada uzakdan bäri ýaşap ýören tanyşlary bardyr şuňa meňzeş zatlar karoçe özüňiz bilýäňizda näçe köp adam tanasaň şonça aňsat bolar onsaň klasdaşlaňyz zatlaňyz bilenem arkaýyn dostlaşyp zat edip ýakyndan apşýatsiýa ediň sebäbi siziň Şu dil kursuňyzda okaýan adamlar hem daşary ýurtdan gelen. Ol adamlaň hem bu ýerde garyndaşy oturandyr ýa dogany oturandyr. Osaň olar hem bilip otyrlar bäriniň durmuşyny. Osaň belki şolaryň üsti bile size jaý hem tap berer, iş hem tap berer. Her hili ýagdaý bolýada. Potom neme jaý tapjak boluň jaý hem bilýaňizmi ilki başda geleňizde sizde kän wybor bolmaýa. Siz şo tanşyňyz sizi haýsy jaýa ýerleşdirse, Şol jaýda oturmaly bolýaňyzda çydap diýen ýalyrak, ýöne eger siz o jaýy halamasaňyz, bahasy slişkom gymmat bolsa, özüňiz bir aýratyn o zadam edibilýäňiz, aýratyn bir jaýam gözläbilýäňiz. Liçna indi Nýu-Ýorkda-ha neme o zatlar onlaýn gözläp bolýa, Craigslist diýen websaýt bar, şo ýerde görüp bolýa, osaň Zillow wa, Apartments. Com wa, osaň ýene näme, Street Easy diýip bir websaýt bar, Soň men olaryň linklerini goýuşdyraryn. Diňe Nýu Ýorkda däl, o web saýtlar wrode kak Los Anjeles, tam bütin Amerikada işleýär o web saýtlar. Şo ýerlerde görüp bilýäňiz. Ýöne aňarda w osnownam bütin kwartirany arýanda berýärler. Eger diňe bir komnata gözleýän bolsaňyz, çelly kwartira gözlemän, onda siz neme nemäni ozat edibilýäňiz, näme şol, gazetleri gözläp bilýäňiz. Bärde karoçe Russkaya reklama diýip bir gazet bar, et orslaryň gazedi.

Ýaşaýan ýeriňizi halamaýan bolsaňyz, ýaşaýan adamlaryňyzy halamaýan bolsaňyz, çydamaly diýilen zat ýok, göçübilýäňiz, elbetde puluny töläbilseňiz göçübilýäňizda. Wot, potom neme, dil, dili öwreniň, indiki etmeli zadyňyz, bilýän köp adam bärik gelýärdi, dili zadam öwrenjek bolanokdy, bara diňe iş, iş, iş, pul, iş, pul, iş, şoň bile başagaý bolýar. O, ýalňyşmyka diýen, ka, bu iş elbetde örän wajyp zat, ýöne dilem ýolury öwrenmelimika diýen. Eger siz şu ýerik gelip-de şunça ýoly söken bolsaňyz, şu ýeriň dilini öwrenmek gaty bir wajyp zatmyka diýen. Biziň meselem, Amerikada bir topar türkmenler ýaşaýar-da, gelinlerini zatlarynam getirip zat edip, umumy maşgala bolup ýaşaýar. Olaň çagalary iňlisçe gaty gowy bilýärler, sebäbi köp çagalary bärde zatda dogulan. Ýöne ene-atalarynam iňlisçe gürleýärler, türkmençe zat düşünýärler. Ýöne meselem, Neme türkmen mentalitet da beýinleri kän üýtgemedik şol oglanlaryň zatlaryň aýallary meselem öýünde oty işlemän da ä tam ýoldaşy aýtýa türkmen ýoldaşy tipa men neme sen işleme sen öýde otur çagalara seret men özüm işlärin diýä ol erbet zat dä ony edip bolýa eger neme bolsa da indi hemme kişi şol şoň razylygy bolsa puçemu by net eger gyz öýde oturyp işlememezlige razy bolsa onda işlemesin otursyn çagalaryna seretsin problema ýok ýöne Günuzyn bişir-düşür öýi-borkudan başgadam, günde iki sagatjyk bir wagtjagazyny tapyp kolleje gidip dil öwrense, hälki aýal üçin, hälki gyz üçin özüne gowy bolar. Sebäbi, arada, bir birki aý mundan ozal biziň bir türkmen tanyşymyz ýogaldy şu ýerde. Yzynda aýaly galdy, iki sanam çagasy galdy-da. Onsoň. Ol aýala näme bolsa-da, neme işleýär ekeni, birazrak şeýle dil zat bilýär, biraz işleýär, zat etýär, daýysoň, ine, ýoldaşy ýok bolansoň, ine, çagalaryna arkaýyn seredibilýär-de, dili bilýär, zady bilýär, işläp bö. Ýöne häzir şu bilmedik ýagdaýynda näme etmeli hälki aýal? Yzyna gitmelimi Türkmenistana, ine, ýoldaşym ýogaldy, karoçi, men dilem bilemok, zadam bilemok diýip, ýa näme adamlardan ozat etmelimi, nä, dilegçilik etmelimi bilemok-da. Tak što brazram bolsa ony men diňe gyzlara aýdamok men ony oglanlaradam aýtýan. Siz oglanlaram başagaý iş zat bilen men düşünýän maşgalaňy zat obespečiwit etmeli. Ýöne brazrak bir iňlisçe zadam öwrenjek boluň bir sähel-sühel sebäbi dil diýilen zat gerek zat. O soňam men gaty akmaklyk diýip hasap etýän haçanda siz bir daşary ýurda gelýäňiz gelen ýurduňyz şeýle bir uwažat edeňzokda şu ýerlileriň dilinem öwrenesiňiz gelenok. Ete gaty bir neme bolýada siz ol

Bir dil öwrendim diýiňda, bir neme bolmaň, çagalaryňyza meselem boluň. Çagalaryňyzam sizem dil zat öwrenmän akmaklap ýörseňiz, çagalaryňyzam sizden görer-de, Aý, enem-atam dil öwrenme-dä! diýip, şeýdip bar ekän. Ambisiýasyz adam bolmaýar. Onsoň siz, meselem, taksist bolup işleseňiz, siziň siziň ogluňyzam aýdar, Aý, meň kakam iňlisçe-de bilenok, taksist bolup işleýär, Menem okuw gutaransoň taksist boljak diýerdi. Näme, uniwersitete zady girjekkä diýer. Opýatje, taksist bolmaň, hiç aýyp zat ýok, bolubermeli taksist bolyň ýöne. Her bir adam öz çagalarynda uspeşnyý birlerini görmek isleýär-dä. Biz özümiz, özümiz çagalarymyzyň bizdenem beýik bolmagyny, bizdenem has neme udaçliwy has bir neme pully bolmagyny isleýäs şeýlemi hiç kim men häzir ubožçica bolsam men öz çagamyň ubožçica bolmagyny islemernä logika nirde men näme şu dünýä çagamy ubožçica bolmak in üçin indirdimida men çagamy meselem kompaniýanyň başlygy bolmak üçin indirdimda şo şon ýaly bolmagyny isleýän üstünlik gazanmagyny isleýän şoň üçin çagalaryňyza meselem bolasyňyz gelsede bir Dil zat öwreniň gaýrat ediň. Ozan şu iňlisçe bilmeýän şu ýerde näçe ýyllap ýaşap ýören adamlary görýän bolan meň bara gaharym mele. Nerwime degýär reallna et et tak tupa şeýle bir akmak görýän men şol adamlary da men da men başlaman men bu temany ýapaýyn asla sebäbi häzir men bir başlasam men durmaýan siziň içiňiz gysar karoçe dalşy neme başarsaňyz woditesky prawa aljak boluň woditesky prawadam bärde Indi hökmana däl işine Nýu Ýorkda hökman däl ptomu şda Nýu Ýorkda metro bar awtobus bar da menä näçe ýyllap Nýu Ýorkda ýaşap bara esli wagtlar wodiýskiý prawa almadym bärde soň ahyr başga neme ştatlara zatlara köp gezelenjedip başladym ony wodiýskiý prawanyň gerekligine bir hili göz ýetirdim sebäbi başga ştatlarda başga şäherlerde Nýu Ýorkyňky ýaly publiçny transporty onýaly kän ösen däl köp ýerde maşyn gerek o şo sebäpden Menem o zat prawamy aldym şol daş neme başga ştatlarda arkaýyn maşyn arýanda alyp arkaýyn bir gidesim gelýän ýere arkaýynlykça sürmek üçin onsoň şoň üçin prawa başarsaňyz aljak boluň prawany almak gaty kyn däl onam näme detallarynam internetden tapyp bilersiňiz nädip alynýanyny tanşyňyzdan sorap bilersiňiz men o ýer nemesine girip oturmaýyn potom ýenede siziň bir etmeli zadyňyzda siz o zat ediň.

Onsoň şol social security nomeri alyňda bara neme opyat je şol nemedem şoň üsti woditelskiý prawa üçinem social security nomeri hökman gerek öýtýän ýalňyşmasam onsoň şony aljak boluň gaty peýdasyz ekän olar onsoň hälki social security nomeri alaňyz soňam o zat state ID aljak boluň state ID eto prosta identifikasyonna karta men suratyny goýaryn. Ýöne bir identifikasion karty, kartoçka-da, olam ýa şo kartoçka ala, alyň, ýa-da bolmasa prosta woditeskiý prawa alyň, to ýest haýsam bolsa biri, eger mende meselem öň şo state ID-m bardy, soň men prawamy aldym welin meniň şo state ID-m meniň prawama öwrüldi. Onsoň prosta şo state ID-miň ýokarsy maňa täze kartoçka berdiler, hiç zat üýtgemedi, şo bir surat, şo bir ýüz, so, şo bir detal ýüzünde, Prosto ýokarsynda wodiçeskaya prawa drivers license dep ýazylygy du i vsё. Biz oňam suratyny goýarys. Wot şony alyň sebäbi state ID-niň näme üçin wajyplygyny men size aýdaýyn. Birinjiden a amerikanyň içinde o zady edibilýäňiz. Arkaýyn putişestwiýde edibilýäňiz state ID bilen. To ýest türkmen pasportyňyzy ýanyňyzda götermek hökmanda. Onsoň neme bara restoran nu indi bara zada girseňiz ýa diskoteka zada girseňiz A sizden köplenç ýigrimi bir ýaşadyňyzmy, ýaşamadyňyzmy diýip şony soraýarlar alkogol üçin. Bärde Amerikada alkogoly ýigrimi bir ýaşdan soň içip bolýar. On sekiz ýaşdan soň içip bolanok biziňkiler ýaly. Şonuň üçin eger ýüzüňiz gözüňiz biraz ýaşyrak görünse, bara ýa restorana ýa diskotekalara-da gideniňizde daže gapydan salmankalar siziň ID-ňizi görkezer. Show me your ID diýer osaň sizem ID-ni görkezersiňiz şo ýerde siziň ýigrimi bir ýaşdan ululygyňyzy görk.

Onsoň ýene-de bir gowy zat state ID barada siz meselem aýdaly her hili mundy dokumentasiýa işi zady bolýar immigrasiýa zatly şeýlemi onsoň nu bir zada bir kakoý to bir wiza green card a ýene bir zada dokument beren bolsaňyz onsoň siziňem aýdaly nemäňiz gutaran bolsa pasportyňyz gutaran bolsa siziň şo state ID-ňiz size kak türkmen pasportyň neme ýerinde birazrak ulanyp bilýäňiz-de koneşno o graždanstwo bolanok State ID, green card hem bolanok, ol ýöne bir ID, to ýest ol ýöne bir kimlik ýaly, ka kimlik ete tu Türkiýede berilýän ID-ýe kimlik diýilýärda. Özüňiz bilýäňiz Türkiýede okaýanlar, şu edil kimlik ýaly, şu state ID Amerikanyň kimligi diýen ýaly, o soň şol neme köp ýerde siz size umumy peýda bolýarda şol neme pasport götermesiz bolýaňyz eger state ID alsaňyz. Onsoň ýene-de bir zat ýöne, a, Ýalňyşmasam iki müň ýigrimi üçünji ýyldan state aýdylary bärde spesialnyý neme ýyldyz goýýalar ýokarsyna ana şo ýyldyz bilen siz ýurdyň içinde şo ýyldyz ile dä täze federalnyý state aýdy bile ýurdyň içinde aýlanyp bilýäňiz to ýest şu wagtky biziň şu wagt ulanýan obyçnyý state aýdymiz ýadyr neme woditelsky prawa bilen siz iki müň ýigrimi üçünji ýyldan wrode by

Tak şto näme iki müň ýigrimi üçden siziň state ID-ňizem driver's licensyňyzam to ýest prava po wojdenýu uža näme ýa obyçnysyny siz şo ýyldyzlysyny üýtgediň ýöne ýyldyzlysynam eger diňe green kartyň bolsa alyp bilýäň ýada şu ýeriň graždan graždany bolsaň alyp bilýäň obyçny tam studentlara ýa başga bir näme inostraneclara zatlara ýyldyzly state ID ýada ýyldyzly näme wodiçeskiý prawa berenoklar da tak şto şondanam habarly boluň iki müň ýigrimi üçe çenli eliňizdäki state ID bilen gezjegiňizi gezip dynyň potom uže neme ýa maşynda sürüp gitmeli bolýaňyz ýa da poýiz alyp gitmeli bolýaňyz karoçe ýoly biraz uzagrak bolýa şon ýalyrak ýagdaý galanynam näme o zat amerikadan lezzet alyň bir topar indi puluňyz zadyňyz bar bolsa wagtyňyz zadyňyz bar bolsa elbetde başga ştatlara zada syýahat etjek boluň. Diňe iş okuw diýip başagaý bolmaň. Sebäbi Amerika gaty uly ýer gaty hezil ýer köp köp görülmeli ýerleri bar tebigatam gaty owadan da neme da bir garraňyzda ýatlar ýaly bir neme neme nemäňiz bolsunda näme diýli adventure bolsun toýst neme prikliçeniýa bolsun da wot prikliçeniýaňyz bolsun. Köpräk gerek aýlanjak boluň köpräk zady görjek boluň sebäbi bir neme ýaşyňyz ulalyp biraz garrap zat edip ýa ýene etseňiz ondan soň kän beýle şansyňyz bolmaz belki ýaş wagtyňyz neme wagtyňyz gowy geçirjek boluň iş okuw olam maňa gaty wajyp bolýan ýöne kä wagtlar bir iki günlük wyhadnoýa zada oňa muňa goňşy ştata zada gidiň aýlanyp gaýdyň awtobuslar zatlaram arzan onsoň eger samolýoda puluňyz ýok bolsa awtobusla gidiň. awtobuslar ýigrimi bäş tam otuz dollara zada gidip bolýar beýleki ştatlara awtobusda tak şo da şeýleräk ýagdaý latno onda dostlar neme eger ýene kak by soragyňyz zadyňyz barsa komentariýada ýazyp bilersiňiz täze tema hakynda ideýalaryňyz barsa tože ýazyp bilersiňiz men size wideo çekjek bolar häzirlikçe bolsa men siziň bilen hoşlaşýan paka paka.